Bl-Ingliż jgħidulha spelling bee. U bil-lsienna hemm min isejħilha żanżankelma u min spellitona. Il-Kulleġġ San Tumas More ilu għal dawn l-aħħar ħames snin jorganizza spellitona li fiha l-istudenti jidħlu f'kompetizzjoni fuq min minnhom jispelli l-aħjar. L-Iskola Sekondarja taż-Żejtun fi ħdan il-Kulleġġ San Tumas Mur. Għal dawn l-aħħar snin ħdimna u ħloqna bosta attivitajiet bl-iskop li nsaħħu l-ortografija tat-tfal. Nafu li t-tfal sfortunatament il-Malti miktub ħafna drabi jew ma jarawhx jew jarawh miktub mhux tajjeb. Allura bħala grupp tal-Malti ddeċidejna li noħolqu din l-attività Spellitona. Isimha stess jixhed x'inhu l-iskop tagħha. L-iskop huwa li kull term naqbdu grupp ta' studenti form partikulari fejn jiffukaw permezz ta' kompetizzjoni fuq l-ortografija. Jingħataw numru ta' kliem u jridu permezz ta' logħba tingħażel dik il-kelma, jikkompetu bejniethom biex min jiktibha tajjeb jieħu l-punti u min ma jiktibhiex sfortunatament jitlef il-punt. Imma waqt li qed issir l-ispellitona, aħna nispjegawlhom ukoll x'inhu l-iżball jew x'inhu t-trikk li jista' jgħinhom biex dik il-kelma jġibuha tajba. Ġifieri l-iskop ta' spellitona huwa purament li permezz tal-logħob insaħħu l-ortografija tat-tfal. Aħna fl-2016, 2017 konna rbaħna l-premju Frans Sammut, hija l-ewwel darba li l-iskola tagħna u huwa l-ewwel darba li l-kulleġġ tagħna rebaħ premju daqshekk prestiġjuż. U konna rbaħnieh għaliex aħna bħala skola, mhux bħala dipartiment tal-Malti biss, Bħala skola għamilna ħafna, ħdimna ħafna biex nippromovu l-ilsien Malti, ġifieri kompetizzjonijiet, anke pereżempju inti u Tiel għat-taraġ, il-qwiel imwaħħlin mat-taraġ, il-kelma tal-ġimgħa, kull ġimgħa ntellgħu kelma ġdida, Il-Personaġġ tal-Ġimgħa, Nistiednu personaġġi differenti, il-pantomima li ssir fl-iskola tagħna li dejjem issir bil-Malti, jiġifieri aħna bħala skola ħdimna qatigħ biex nirbħu dan il-premju. Ma minniex ħabba dan il-premju, l-affarijiet konna ilna nagħmluhom minn ħafna qabel. Meta ġiet l-opportunità ta' dan il-premju, ġbarna flimkien u rrealezzajna kemm nagħmlu affarijiet. Hija ironika li fl-2019 għadna qegħdin nitkellmu fuq l-isfidi li għandu l-ilsien Malti meta ilu l-lingwa nazzjonali tagħna għal bosta snin. Naħseb il-Malti llum għandu numru ta' sfidi mhux ħażin u l-ikbar sfida hija, dejjem fil-fehma tiegħi, li ħafna drabi F'qalbna u f'moħħna għadna ma aħniex nagħtu lill-Malti dak li huwa tiegħu bi dritt. Ġifieri, għad għandna sitwazzjoni fejn fil-Kostituzzjoni tagħna ngħidu li l-ilsin Malti huwa l-ilsin nazzjonali u huwa l-ilsin uffiċjali, imma ma ninsewx li huwa l-ilsin nazzjonali. Imma li fir-realtà ħafna drabi dina kulmi Kelma użata fil-vojt. Kieku l-ver, kieku l-ilsien Malti huwa l-vera l-ilsien nazzjonali, ikun f'qalbna u f'moħħna u kulħadd, kemm min hu hu hemm fuq, kemm min hu hemm isfel, kemm min għandu l-awtorità u kemm min m'għandux, jaħdem biex dan l-ilsien vera jieħu dak li huwa tiegħu. Il-Malti speċjalment F'żoni bħal mumma tagħna, fejn għandek allura ammont ta' studenti barranin li qegħdin jiġu fl-iskola tagħna, ovvjament l-iskola tagħna fejn jidħol il-Malti għandu sfidi ġodda li forsi ma konniex nafu bihom qabel. Apparti minn hekk, l-istudenti tal-lum, forsi iktar mill-istudenti tal-bieraħ, jiltaqgħu mal-kelma miktuba ferm inqas milli forsi kienu jiltaqgħu ta' qabel. Mhux qed ngħid li l-problema tal-qari ma kinitx dejjem hemm, dejjem kienet hemm. Imma llum ħafna drabi daħlet il-mentalità anke fuq il-mezzi tax-xandir, ikteb kif trid. U allura l-istudenti ħafna drabi qegħdin jaraw il-ħin kollu quddiemhom Malti miktub ħażin, anke f'siti jew f'postijiet li huma pubbliċi. Ġifieri aħna bħala għalliema iva għandna sfida ferm ikbar ma' dawn l-istudenti, għalhekk jiena l-ewwel għedt li jekk il-Malti ma jidħolx f'qalbna u f'moħħna u ma nirrealizzawx l-importanza tiegħu, ħafna drabi nkunu qegħdin ngħasqu fl-ilma, inkunu qegħdin niġġieldu biex insaħħu xi ħaġa,